for the past eh, bosom mmienu ndi a lockdown yi ne corona yi na wobɛfa ha sɛ nyinaa wonhu no hwee na hwɛ wobɛhu sɛ wei mu nyinaa wɔn abie a nkyea a yɛanyɛ no sɛ italy germany France, Spain ne nkekaeɛ ho nyinaa, ɛyɛ adeɛ a wɔreba abɛbue. Ɛɛ na mmom sɛ, ɛnyɛ sɛ yareɛ no akɔ. Na especially kurom a yɛwɔ yi, wotumi hu sɛ asrɛsrɛfoɔ, homeless, baako koraa mpo na ɛda hɔ a. ɔsrɛ nti wotumi hu sɛ ndɛ ɛyɛ first may no kurom ayɛ busy kurom kurom ayɛ busy ankasa ankasa ankasa ankasa kurom ayɛ busy ama wotumi hu sɛ shoppings nyinaa for the past two weeks na wɔbɛsɛn ha baabiara baabi ayɛ dzinn na but sisi a wotumi hu sɛ summer no nti no. eh, ade a yɛfrɛ no social gathering ne ayi no nyinaa amanfoɔ na ɛtete hɔ no a nkonnwa na ɛwɔ baabi ama obi a yɛ deɛ ɛyɛ eh, construction na ɛno deɛ na ɛkɔ so dadaada ɛwɔ ha sei wɔn a na wɔyɛ construction adwuma nyinaa na wɔyɛ dadaada nyɛ adeɛ a na wɔn asitɔpɔ nti seesia no ɛɛ eh, ɛwɔ flight korampɔ 15th. eh, flight bɛhyɛ ase ɛreyɛ adwuma wɔ Iceland. Na mmom, eh, aburukyerɛ ha bebree bebree bebree a yɛate no sɛ sɛ yɛ adeɛ a woba wofiri baabi na woba wobɛduru nko adeɛ a adeɛ a wɔfrɛ no quarantine no wɔbɛ quarantine wɔ nti eh, wɔane gye aburukyerɛ nkɔmmɔ no a yɛdi no nyinaa ne nneɛma yɛde kyerɛ mu no nyinaa na wasubscribe na walike page no na wahyɛ ma Wɔsan ka wɔn nua bi na ɔno nso nhwɛ abere biara deɛ ɛkɔ so biara nti ndɛ na first May wotumi hu sɛ abɔntene nkonwa nyinaa na ɛde asisi hɔ wɔn a wɔyi sika ne ɛɛ mpuntu ndwuma hotel bebree bebree no asan sɛ kuro no yɛ tourist kuro no nti no ama ɛno no deɛ no na mmom for the first ɛɛ adeɛ wei hyɛ asɛ. Ndɛ ne me first time a menam kurom a mahu sɛ ekurom amanfoɔ gu hɔ paa amanfoɔ pii ama obi agye atum ne sɛ deɛ aba aba awie nti deɛ aka no na ɛsɛ yɛhwɛ ɛho so yie yɛhwɛ ɛho so yie na biribi a ɛsɛ yɛyɛ bi a yɛnyɛ na adwuma nkɔ so nti megye di sɛ Wonyɛ video yi a wobɛ hyɛe na ama wo nnua so ate sɛ o oh, eh, good news a yɛwɔ no sɛ sɛsi a sɛ yareɛ no aba aba ɛbɛkɔ a ɛbɛkɔ deɛ aka no sɛ obiara fi si kɔ ɛbɛfa so na economic sɛ sikasɛm no na ayɛ basaa ɛne deɛ ayɛ basaa nti wotumi ho sɛ wokɔhwɛ me video a meyɛ no before no na saa aseretewa yi nyinaa me nam a wohunu wohunu wohunu dwa o na bada ha sɛ ekurampɔ ti sɛ anim hɔ kurampɔ traffic na ɛyɛ akye no ɛɛ ɛm sɛ mekɔwura supermarket mpo na supermarket no the way social distance no na ɛnyɛ easy na ɛmu twe papapapapapapa na ɛmu twe paa. memu hwɛ na ba seesia deɛ ɛɛ mesan kɔ hwɛ ha sei wahu kasa ayɛ busy nti mesan kɔ na makɔ wura saa supermarket na ne ma ho sɛ a difference te sɛn emu asesa sɛdeɛ na ɛsɛ te before no nsesa bɛn na aba mu ɛte saa anaasɛ ɛndɛ deɛ Nnipa bɛdɔɔso wɔ shop no mu. Ɛɛ, nti menam kwan mu. Aka kakra bi ama ma woduru hɔ. Nti meduru hɔ a, ɛɛ, deɛ ɛwɔ hɔ biara mɛsa atwa ama abusuafoɔ ahwɛ. Ama mo a mohyɛe no, mo like na mo subscribe. Ɛɛ, obi bɛbisa sɛ, na kurom ban so na mewɔ a meyɛ saa video yi. Kurom wei yɛ Iceland. Iceland yɛ kurom bi a Nyame ahyira wɔn. Na bar ɔmo no, ade a yɛfrɛ no nwura anaasɛ nnua wei nyinaa wohu no nyinaa, edua na ɔmo adua no. Ade a yɛfrɛ no nwura, grass, ebi nni kurom wei so. Sɛ wobɛhunu afuom anaasɛ ɔmo koraa mpo ɔmo ndɔ, ɔmo nnim ade a yɛfrɛ no sɛ ɛdɔ. Nti adeɛ bi a wobɛhunu sɛ ɛyɛ afuom biara anaasɛ nwura biara, ne nyinaa ɛyɛ adeɛ a ɔmo adua. Ntsi meyɛ dur wɔ hɔnom no, mbra a ɔwɔ mu nye sɛ, owura mu pɛ sɛ ehohor wo nsa. Ntsi medur hɔ, machine no nye social distance yi. Ntsi na mayi me kɛntsɛe sɛ meyɛ. Ndɛ deɛ wotu hu sɛ nnipa dɔɔso wɔ shop ya ɛɛ before me ba yɛ no na line yɛ baako na ba ndɛ deɛ wotu hu sɛ ɛɛ nnipa nnipa wɔ shop ha paa nti mo like me youtube channel no na mo ahyɛ yi na mo subscribe na yɛn ho sɛ ɛɛ ndɛ deɛ wotu hu sɛ nnipa dɔɔso kurom. Last week me baa ha na saa tam no ɛɛ yɛfrɛ no sɛn na ohunu fam na ɔsɛ fam na ɔma yɛ sɛ social distance na ɛna yɛ one na ɔma yɛ two three four ɛna ɛna yɛ social distance ɛwɔ line biara na baa bɛ se ɔbaa. Wohunu nothing about that, wobɛhu sɛ obiara wahu sɛ another line ne sɛ wɔ hɔ no, nnipa na ɛdɔɔso no, wɔn a wɔtɔ adeɛ, wɔn a wɔkɔ ɛba up and down, ɛɛ nti deɛ ɛwɔ hɔ no. Nti wotumi hu sɛ ɛndɛ deɛ nneɛma bebree asesa, nti yɛsrɛ mo deɛ ɛyɛ a yɛde kyerɛ mo no, mo like page no na mo subscribe to the YouTube channel no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛdi nkɔmmɔ, aburukyire nkɔmmɔ. Da biara me se, nkɔmmɔ a yɛyɛ a yɛdi no, abrabɔ, ɛkwantuo mu, mfa no sɛ aburukyire ha no, deɛ yɛn ani yɛ a ɛhunu, ɛno nkɔmmɔ na yɛyɛ a yɛne mo di. Nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛsi a ndɛ deɛ wotumi hu sɛ kurom eh, ebi dze aba mu kakra. Eh, ebi dze aba. Nti na ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a obi bɛka sɛ ɔsan atɔ nneɛma bebree na ɔde akɔgu ne dan mu na akɔyɛ ɛhaw bebree. Dabi, nti ɛdin a obi anim sɛ Mr President and Facebook and YouTube baabi a wobɛhu me biara wotumi like page no na wasubscribe to the channel no ɛyɛ adeɛ a yɛdi kyerɛ mo sɛ from day one ɛwɔ saa yareɛ wei ɛbaeɛ no a yɛfrɛ no COVID-19 no, gye adeɛ na ayɛ na gye adeɛ na asua firi mu. Yɛhunu deɛ sɛsi a deɛ ɛkɔ so wɔ aburukyire ɛno bi na mede kyerɛ wo sɛ ɛɛ wo so wobɛtumi ahwɛ na walake wei bi na agya Ramadan nti na ɛdi biriki yɛ fast. Ntsi abusua, mebɛgyaa mo na mo enjoy the rest of the videos. Mo ahunu kurow no mu sɛdeɛ ɛsi teɛ, abɔnten, sɛdeɛ biribiara te. Obiara enjoy na mo share na mo like. Mese sɛsi a wɔbɔ adeɛ nti amanfoɔ akeka ni mɛgyaa aba kurow no mu. Eh, mese good news ne sɛ next month, this month yi and ɛyɛ first May na but eh, fourth May kurom wei Wɔbɛbue biribiara na Italy, German, France, wɔbɛbuebue ne mu bebree ama adwuma rehyɛ ase yɛ den rekɔ so. Nti deɛ ɛwɔ hɔ no, wɔn nti monhyɛ na mo nlake. Ka nkyerɛ ne nua, wo nua sɛ, na ani ngye. Adwan a ɔrenam wɔn afi bɔrɔ mu no nyinaa meba ha sɛ nyinaa na mede bɛkyerɛ mo na ha sɛ nyinaa na snow no agye baabiara na wohu nipa baako na nsuo wei so nyinaa ne mbɔ wei nyinaa na adane ɛɛ eh, snow ama wohwɛ nsuo wei ne mbɔ wei nyinaa na wohu hwee na ha sɛ na wohu nipa baako po na bandɛ Deɛ nti a yɛka sɛ nneɛma mu resesa no, yɛn ani gye ka sɛ ɛnnɛ deɛ wotumi hu sɛ amanfoɔ, nkwadaa, mpanimfoɔ na ɛgu ha a obiara bɛbɔ n'ani akɔ ho a awia apue. Ɛɛ nti nsesa a aba mu kakra no ara no ayɛ sɛ yɛreba ma moahwɛ ama moadi so ama moahu sɛ ɛɛ sɛdeɛ yɛka sɛ . yare wei no aka amanfoɔ ahyɛ dan no mu no, afei deɛ ɛɛ amanfoɔ rehyɛ aseɛ pie wɔ abɔnten. Nti wɔn a wɔwɔ Germany ne wɔn a wɔwɔ ayi nyinaa wobɛte na wobɛhu sɛ yɛsɛ nka Africa nka aboa wei nka wɔatu dedaada. Hɛn. Nti seesei deɛ ɛtumi hu sɛ baabiara Amanfoɔ hyɛɛ ase repie abɔnten a wɔbɔ wɔn ani akɔhoma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔntumi nhyɛ dan no mu daa ne daa. Nti na update a ɛwɔ ha a yɛsɛ mo nyinaa mo nsa no hwɛ. Saa bea koro yi a megyina wɔ ha sei na meyɛ video. Wokɔ me YouTube channel no mu na wokɔ like na wɔhwɛ wobɛhu sɛ megyina wɔ snowy so. Aha sei nyinaa na meyɛ video. na nsuo wɔ so nyinaa na ɛyɛ ɛɛɛ snow na agye baabiara berɛ a wonhunu hwee. Na wontumi nhunu difference. Na nkonnwa wei nyinaa na akata so. Na seesei ne nyinaa anane ɛɛ ama seesei a nsuo no ani asan akyerɛ aba nti nsuo no hwɛ a ɛno ara na akɔpem wɔ bridge no wɔ nohoa saa. Ɛno nso akyi no, nsuo no sane da hɔ. na ba na bridge no nko ara deɛ wotumi hu na car sɛ fa so na ba na nsuo no wohu hwee biom ɛndɛ eh, yɛ first may since ayi lockdown wei baeɛ ɛna mebɛfa ha sei nyinaa na wohunu sɛ eh, nnipa kora mpo nam hɔ for the past two months na ba sɛsi a eh, good news no sɛ wotumi hu sɛ source amanfoɔ na ɛgu shop mu, nkwadaa nkwadaa, nnipa nam abɔnten, amanfoɔ wɔ kurom, wotumi hu sɛ yɛn nuanom, binom kura mpɔ na ɛreba no. Ɛɛɛ.